nhlekani lowunene le ka g1 solima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona a nhlekanini wa siku ra namuntlha

Xivutiso xa ku sungula namuntlha hi lava ku tiva leswa swa ku um hi hi hala ka hina hi ririmi ra xibindzu ra hala ka hina va swi vitana ku tsala nhlana um loko munhu a a endla xilo hi xikweleti so ma swi kota ku mi nga tshungula munhu a nga ri na mali a ku hayi loko se ni ta hlanganisa ni ta vuya ni ta hakela ya. swa koteka okay ngopfungopfu hi swi endla vanhu lava ka va taka va karhi va va twa ku vava okay a yi vulavuli hi munhu wa vabya kumbe hi khome hi bohe hi stroke a nga swi koti ku vulavula a nga swi koti ku famba hi ya a tirhaka maxaka vo n'wi pfuna ku murhi wa lava mi tisa ka yena kumbe mali i le bank a nga swi koti ku humesa mali a swi kota ku mi pfuna mara hi sweswa swa ku munhu a ta hi munhu wa business um swo swa ya swa ha fambi kahle i ta ka hina i lava murhi wa ku a va na mali swi vula ku hi marito man'wana hina hi n'wi nyika mali andile na nga na mali se i lava murhi wa ku swo swa ye swi endla yini swi pfuleka a kota ku va na mali swi vula ku hina hi n'wi nyika yini mali vanhu vo tala va rivala um a ni yi veke so hi xitalo vanhu va vo tala va sonta va nghena kereke u kuma ku wa khongela mara swo swa ya swa fambi kahle se i ta ka sitholo wa nyanga n'anga leyi i i kombela ku pfuniwa vo tala loko se va pfunekile va teka mali liya va ya nyikela hi yona esontweni ka mfundhisi a swi vona xikwembu xi endla yini a nga ta swi vula ku a ndiye ka sithole i ta vula ku a ni ri kerekeni se hi va na problem na vanhu vo tala ku loko se hi va pfunile a va ha vuyi ka hina i ta vuya se a tlhelelele a ha ri koho ku sunguleni a wile futhi a vuya ku e ma ni tsundzuka hi mina loyi a nga tshama ni ta ka n'wina ni ku bizimisari ri nga fambi kahle a swi famba kahle na foni ya n'wina yi lahlekile so so so so so and then swi na problem ya kwini mirhi yin'wana leyi hlanganisaka hi nyika vanhu ha yi phahlela yi va byela ku no munhu loyi a nga na mali mara lexi nga kona kumbe i na mali kumbe a nga na mali mara i khale a famba tin'anga a karhi a nyikela mali a nga kumi ku pfuneka se a nga ha tivi xa ntima na xa ku basa kahlekahle ku ri nyanga hi hi kwihi ya ntiyiso kumbe ya mavunwa hi yihi la nga yi tivi hi kombela n'wina va ka sichole va ka kudlandi mu komba loyi ku ri hina a hi fani lava nga hlangana na vo va mu tekela mali hina ha pfuna swi vula ku i ta a nga hi nyika vo eh, eh, eh, eh nkombo wa ma- wa wa tisumbulani kumbe 10 100 rand kumbe 20 200 rand hi pfulela swikwembu ntsena ku swaku prize leyi ta va hi mu nyika yoko hi lava mali ya so example ndi lava 50000 ku ni ku nyika gona 50000 ya mina a ya swikwembu swikwembu a swi tivi ku hlaya ku ri hi lava 50 kumbe hi lava 30 swikwembu swi nge vuli namba Yeah. nambara ya mali Nambara ya mali. swi lava mali ntsena se u kuma ku munhu leyi ni kombela swikwembu no mu pfuleleni swilo swa yena loko swi lungha i ta vuya ene me loko se ni vulavula ni phahla ka swikwembu swi loko ni phahla la mikwembu ya mani ya yena if a fika swilo swi ya swi pfuleka loko a nga vuyi hi lava va vonaka van'wana u kuma ku a ri na bindzu lerikulu swi ya swi famba kahle ku tshwa tixopo timovha ti tlumba a va na minandzu a khomiwa ya jela ku ri ku humelela swo swin'wana swa ku hlamarisa so van'wana va tlhava ku no swi endle nga ku a nga hakelanga nyanga loyi mani wa swo swi nga hlangani so hi valavo va taka ka hina va nga ri na nchumu hi va pfuna hi ku kombela mikwembu ku yi pfula va tlhava hi rivala mm. swi swi right ngopfu a va pfuna mara swi dangerous ka loyi a rivalaka ku tlhelela endzhaku i ta va na problem se swa swi koho mara vanhu a va ha hloniphi vunyanga loko va kuma va kuma mali se a va ha tlheleli ka nyanga liya va ya hakela va ya sontweni va ya nyikela mfundhisi ende bindzu leri a ri endliwanga hi mfundhisi ri endliwe hi nyanga se swilo swa swi tlhelela ndzhaku wawa kumbe wa hlangana nhloko a vona swilo swin'wana ku a nga swi voni loko mirhi leyi hlanganisa na swiharhi matsundzuka siku leriyani ku na tinyoka ta nghena swiharhi hinkwaswo swa ku luma swa nghena hi kombelela ku mikwembu ya wena yi va na matimba se loko se swilo swi lunga u nga hakeli swiharhi leswi hi nga swi hlanganisaka murhi ka gona leriya u ta swi vona hi matihlo loko se u komba vanhu ku no um kumbe khamba kumbe nghala hi leyi hina yi nga yi voni vona hi wehe u ri one swi vula ku wa hlanya ma ni twisisa se wa penga yeah. yeah. se swi dangerous ngopfu ku ya enyangeni u fika nyanga yi ku nyika murhi swo swa ye swi lungha u nga yi hakeli swi na problem ka murhi lowu tirhaka yeah. ma loko ku ka swi ka ku tirheli swi ka ku tirhelanga o oh, u nga ta va na problem nge a wu tirhi murhi lowu yeah. yeah, ma loko se u ta ka mina ni ku pfuna swo swa mina swo swa wena swi pfuleka no u fanele u vuya yeah. e. okay last time loko hi kha hi hi vulavula mi kombisi yin'wanyana mi ku ri um loko munhu a ta i faneke a rhanga a fika ba tinhlolo laha mi nga tlhela mi kombisaka tinhlolo i five hundred mm. ku mi kota ku n'wi bela tinhlolo mm. se a nge mina um or i munhu mm. wa xisati i na xilumi swi kona ku a ku xilumi ke i mali munhu mi mi vhe mi n'wi byela xo ku xi lumi mali muni ku fana na loko mi n'wi byele mali ya tinhloko ni kombela ku tikisanyana maritonyana a ni- a ni chuhiseli no hlamusela Eh. va nga chuhi vanhu um why hi nga pfumeli ku hi kota ku byela munhu xi lumi hi 500 hi nga si xikamba hina va vavasati van'wana va vanga n'wanuna ma ma ni twisisa eh a ni ku i sati wa mina ni na sati mina sati n'wina mi va na xigangu sati wa n'wina a tiva ku mi na xigangu ne kumbe i mi vhakachela a joni a kuma ku ni swiambalo swa vasati un'wana loko a nga mi tiviki a teka ximba xiambalo lexiya a xi yisa enyangeni nyanga yi fika yi tirha a ni ku xikombiso i nga va i tirha ku ri ni wansati luya a nga ha swi koti ku hlangana na n'wanuna loko a hlangana na n'wanuna a vona date ne right swi endliwe hi nyanga leri right ku na van'wani lava va na xilumi na vo va tshama va karhi va vona date hi mhaka ya xilumi mara loyi i tirhiwe hi hi nyanga hi mhaka ya ku vanga nuna se a va fani vanhu valava laha ku na vuloyi laha ku na vuvabyi hi vuvabyi va ku khosto hi vuloyi lebyi ko va vuvabyi ntsena se loko va fanisa hi mirhi hi experience ya wena hi vutivi bya wena a va nga ta hola hinkwavo mara ku ri u kota ku swi tiva ku lweyi va mu tirhile xiambalo kumbe nuna lweyi a nga ha ri na matimba hi mhaka ya ku no i tshike nsati lweyi nsati a teka xiambalo xa misa lweyi a ya xi tirha ku ri a nga ha vi na matimba a ku pfukeriwa u swi tive hi tihlolo ku ri u nga phazami na ku u nga ti oni vito u fanele ku ba tihlolo u vona ku lweyi no va tirhe swin'wana swo so swi lava so loyi a va tirhanga nchumu ko va mavabyi ntsena ku lava so se loko wo va pfuna u nga banga tihlolo u ta va na problem ya ku ka vanhu lavaya u ta va nyika murhi wa ku fana mavabyi va mavabyi a vo ma nga endli ma nga fani mm. so u fanela ku u ba tihlolo u kota ku vona ku xivangelo xa mavabyi a ye hi ncini na koho loko ni mi tshungula ku laveka yini va nga khomiwa hi mavabyi ya ku fana mara swi nga endla mavabyi lawa a swi fani na mirhi ya ku swi vula ku a yi nga ta endla yini a yi nga ta fana se swi rhongo ku pfuna munhu u nga mi chekanga okay so ku na lava va ku mi kuma ku swi tala ku endleka ngopfu emintirhweni mi kuma ku um mina maybe ni murhangeri kwalaha ntirhweni Mina ni le kusuhani ngopfu na xisefo xa mali ni nga hamba ni yiva ni tsongola swi kona ku mi nga swi endla ku ni hela ni nga kumekangi ku hi mina ni yivaku endhawini yo karhi Eh, a yi swi vekeni so eh, a ni ku hi nandzu ne se se va n'wi vonile a ndzi ko sungule hansi swi nga endleka ku ri va n'wi vonile u yivile va n'wi kumile Eh. se va lava ku n'wi tengisa i koho mirhi ya koho ya ku va tsandzeka Okay. maphepha ma lahleka ku tsala kunene hi le se mi kume murhi eh sorry ku vulavula swo leswi u se hi n'wi tirhelile munhu u fanele a tsala ku simoni mani mani mani mani chawuka a nga tsala ku simoni hlungwani loko se va ya ku hlayela u kuma ku mani simon ye mara la mi tsale hlungwani lawo ayi mani eh, maphepha wo ya ma kahle mani famba ya tsala kahle ene loko se mi ri court a endle mistake wa vito loko se a vuya next week a tsale kahle va ku no we swo swo ya swi kahle we leswi u nga swi tsala ku sunguleni hi swo swa state leswi u swi tsalaka namuntlha leswi a hi swona swi vula ku nandzilo va endla yini wa herisiwa right hina van'wana u kuma ku so vanhu lava va hi munhu wa ku yiva kumbe i yivile kwala ntirhweni a nga lavi ku ri va n'wi vona nandzu ma swi tiva ku munhu loko a n'wana hambi ko va n'wana a ha ri ntsanana nga se va na five years a nga na nandzu ma swi tiva swo leswi a ni ku mi khome n'wana wa xihlangi xa vo three months mm. mi le taxini xi kuma laha ku tshamela munhu un'wana la yambele swakali swa ku durha tisutu yi tsimba na tidhayi n'wana loyi a mi khoma hi banana nyana chakisa yeah. a nga ta holova luya un'wana na un'wana i ta humesa thisho kwala thekisini a pfuna mani mukhalabyi luya loko ku ri n'wina mi ri so mi khome biri ya n'wina a thekisini e mina biri loyi ku tshama kusuhi na n'wina i dibeka katsongo ka ntangu ya yena eyi yeyi ta mi tsumbula hi mpama tin'wana se hina swin'wana leswi hi swi endlaka swa ku teka munhu lonkulu hi mu endla n'wana lontsongo ku ri va nga moni nandzu hambi u endla xihoxo entirhweni loko va vulavula va vhela va ku a luya ma n'wi tiva mani a luya ma n'wi tiva mani luya loko va se e namuntlha ku na meeting hi vulavula hi mani mava ku a n'wa swi tekeli enhlokweni hi n'wana mm. mara swi endliwa hi mirhi mm. e va ko wan'wana u kuma ku se wa khomiwa ya jele wa huma khomiwa ya jele wa huma loko a nghena khoto hi n'wana hayi wena umkomberitiwe wena ungaphindi futhi and iphinde rabukhume rabu-ten kumbe rabu-fifteen and va swi rhandza ku va khoto yi ta ku kombetela hi ritiwo ya no wena basopo swi endla yi miri leswi yi kuwa miri ya kona mm. ya okay a hi vulavula ni ya tilaki um muhumelerisi wa hina va na nhlahla hinkwayo mina a swi le ku fambeni mm. ni yi teka njhani laki ya vona yi va yi ri ya mina no kahle kahle leswiya swa ku teka laki ya munhu yi va ka n'wina a swi koteki leswi swi tivaka i ku pfala laki ka luya nga na yona va swi kota ku pfala a ni ku nyika xikombiso eh hina swifuyo la kaya xa ku loko xi file a xi vayeni hi tlha hi xi teka hi xi endla ncovelo kumbe hi xi teka hi xi veka kahle mbuti homu huku ma loko ko fa mbyana hi vhela hi khoma hi darata hi koka ma ni twisisa hi ya yi cukumeta leyi se loko va ya ku tekeni rhambo ra mbyana leyi nga tlumba hi movha ne va hlanganisela mirhi va mu tirha hi swona hambi ko va mbyana ya n'wina yi nga tluba hi movha mi yi vona yi file lahaya lexi nga koho mo kafula hi mari mi huma mi famba mi nge tshami aka mi ku eka mbyana leyi nga lahaya va yi nga yi teki a yi fihla kwihi kwini a swi talanga se loko va mi ba hi leswiya swa mbyana mi twa ku vito ra mbyana hi pfutseke ro sungula vito ra mbyana hi pfutseke loko se va mi be hi mbyana liya tiva ri un'wana na un'wana wa muzonda un'wana na un'wana wa muzonda hambi mo nghena xikarhi ka vanhu ku le muchatweni vanhu va le ku cineni n'wini mi fika mi cina ku fana na vona ma ona ya ma ona na timbyana toho timbirhi loko mbyana ya muganga wa hala na muganga wa hala ku ti hlangana ti sungula hi ku lumana ku sungula ro sungula ku va nyimpi endzhaku ka nyimpi se va twanana se na wena loko va ku tirha hi mbyana liya nkarhi wun'wana na wun'wana loko u nghena xikarhi ka vanhu u sungula hi tinyimpi ene we u munhu be u ta baleka mm. se loko u ri na bindzu swi vula ku a bindzwini ra wena ku tshama ku ri na tinyimpi vanhu va a va ha vula eyi ka mani mani loko u fika muxava byala mani eish ku luwa ngopfu ra za va yi duvula kumbe va yi fayitela hi mabodhlela ma ni twisisa se bizimusi ri endla yini rawa swi vula ku se va chele khombo ka mani ka munhu wa bizimusi laki liya yena a ya ha ri kona hi tlhela yi cinca futhi hi na mirhi yin'wana yi tirhisaka u kuma ku munhu loyi swo swa a swi a swi le ku fambeni a swi vona ku loyi swo swa a swi le ku fambeni ha mu tlherisa futhi hi swiharhi ku na swiharhi leswi swi tirhisaka ku ri munhu loyi a rhandziwa ngopfu ya tivani un'wana na un'wana la kaya i tirhisa huku eh, huku ko va ncovelo un'wana wa un'wana na un'wana xin'wana xin'wana na xin'wana se loko se yi teka mafurha ya tihuku yi teka misinya yin'wani yi teka yinyinyi yi teka yinyinyi yi hlanganisa na swiharhi swin'wani vo giraffe yi hlanganisa munhu loyi ta tshama yi ri henhla henhla a yi fanise ximanga Gade, Hambi yo nghenela ku nyewu nyewu nghena henhla ka tafula kanda henhla ka tafula yi karhi hi le ku dyeni hawa ku na problem vo susumetaka katsongokatsongo hi voko eyi suka ma loko ku sunela mbyana eyi ya rahiwa se mirhi leyi ha yi hlanganisa hi ku hi ku hi lava yini loko yi lava laki hi teka leswi na leswi swi va laki loko yi lavaka ku munhu swi va swo swi or yi onha hi onha hi leswi na leswi na leswi na leswi swi endle hi tin'anga kahle kahle hi hi na yi tivaka ku ri hi lunghisa njhani ku onhiwa njhani no swi endla sense because ni le ka ti-computer um lava endlaka ti-virus hi voho lava va ti susaka se va endlela ku Yeah. swi ya hi wena Yeah, u lava- vona va- swa twala swinene um mi mi tirhela ku yi dokotela um me ni tirhela kwala ni nga tshama koho sweswi laha jenifes okay um jenifes ni va koho masiku manharhu hi muvhulo wa vumbirhi wa vunharhu ni le jenifes hi wa mune hi le zanini ka mhlava hala ka j b section um hi wa vuntlhanu hi tirhela apulukwani 78 paul kruger hi wa vuntlhanu un'wana na un'wana kwala apulukwani edorobeni hi mugqivela swi swa hambana mugqivela yin'wana ni na cinca ni va ka bungeni hala kanjakanjaka ku fana na sweswi ni ta va ni ri koho ka bungeni hi ti-19 okay. ya mugqivela lowu taka lwa good friday yeah. ni ta va ni ri ka bungeni hala kanjakanjaka njhamba mugqivela lowu ni nghena mugqivela lowun'wana okay. sondo mara hala thembisa thembisa sondo yin'wana na yin'wana okay. ndi va kona eh, sorry ni tlhelela ndzhaku a mugqivela loyi a na cinca ndi va ka bungeni mugqivela wun'wana hi va bohob okay. ya hala shalas complex ya na kumeka esaradiki n'wana loko ni nga yi hala ndi hala okay. mara sunday yin'wana na yin'wana

Eh, mi nga rivali ku subscribe mi nga rivali ku joina channel na bonga maningi yeah. Ntokoto Studios Home of Technology